Wel da, mae'n uh, dyma vlog arall. Mae'n fore dy Sadwn, mae'r byd wedi newid cyn dipyn ers y vlog diwetha. A dwi... Clara a Borth ar llwybr ar y bordir.

Cymar. Reit, dwi'n ôl yn um, un o'n hoff lefydd yn y byd o'n, sef top Craig Glais, neu Constitution Hill, uh, os da chi'n byw yn Aberystwyth. Um, anamol iawn dwi'n stopio fan hyn, digwydd, uh, ti edrych jyst i redeg heibio, ond um, allan uh, neud y gorau o'r cyfle i uh, edmygu'r golygfeydd godidog sydd gyda ni yma. Um, ie, yeah, felly mae'r mae blog uh, diweddarach dwi wedi sgwennu uh, dan y teitl Concro'r Corona uh, yn awgrymu ambell ffordd uh, gallwn ni bar barhau i hyfforddi a sgogi'n hunain yn ystod y cyfnod ansicr mae'n sy'n blaenau ni. Um, cymholwg ar hwnnw. A mae un o'r argymellion gen i ydy rhedeg i lefydd gwahanol a hitio'r trails a mynyddoedd os da chi o fewn cyrraedd i'r mynyddoedd er mwyn osgoi pobl, dyna dwi wedi trio neu bore yma um, ydy rhedeg, wel dwi'n tymod rhedeg llwybr arfordir, dwi'n ei lot lawr ochrau uh, Ceinewydd a Llangrannog ffordd yna ond yr eironi ydy bod fi ddim wir 'di wneud y gorau o'r, o'r llwybr sydd ar yn stepen drws heblaw am y, y rhan fach yma'r llwybr sydd rhwng Aberystwyth a Clarach. Uh, dwi, dwi prin di rhedeg um, yn yr ardal yma felly ar llwybr yr arfordir. Felly, ie, yeah, rhywbeth bach gwahanol bore yma. Faint o bobl dwi wedi gweld pff, hanner dwsin eich cwpl o bobl yn, yn cerdded i cwn ag ati, ond yn ddigon rhwydd i, um, i gadw ddigon hirbell o ddiwrthyn nhw. Mae pawb yn, yn rhyw weiddi helo, yn gyfeillgar, uh, ond yn, yn cadw'n glir ei gilydd hefyd, felly pawb yn bod yn synhwyrol. Um, Ie, yeah, wel mae'r ma prif wneudog a'i swyddogion meddygol o wedi awgrymu hyd y gwela i bod ni yn parhau fynd allan, gadw'n heini uh, ac i wneud ymarfer corff yn ystod y cyfnod yma. Um, jyst i ni fod yn synhwyrol ynglyn â hynny a gadw'n ddigon pell o bobl eraill. Um, felly mae ddigon o opsiynau. Um, drychwch ar y blog a uh, gobeithio fyna am beth awgrym gynnwch chi hefyd uh, ynglyn â'r ffordd gallwn ni wneud y mwyaf a manteisio ar y hwn, weld o fel cyfle yn ytrach na bygythiad uh, i'n rhedeg ni. Um, reit, dwi'n mynd beth gwahanol arall o'n, so dwi'n mynd lawr ochr serth uh, consti. Uh, fel arfer dwi'n mynd rownd y cefn, achos dyna'r um, dyna ffordd mae uh, ras y ddau gopa, sef y ras flynyddol, y mis Hydref yy yn Aberystwyth yn yn mynd felly yy dwi ddim yn un da iawn am redeg lawr allt felly yy 'na reswm arall dwi ormod o wimp yym ond dwi yn treialu cwpwl o bethe dwi'n ma' gynnoi'r sgidia on 'ma yym on Cloudflow yy dwi ma' nw bach yn fwdlyd fel y gwelwch chi yy o'dd y llwybyr ddim yn rhy ddrwg deu gwir ma' nw fymryn yn yn fwdlyd yy mi fyddai'n adolygu rhein ma' nw'n yym yn sgidia bach da deu gwir yym felly o'dd yn ddigon o grip ar gyfer rhedeg llwybrau yn ogystal â, â rhedeg lôn felly. Felly cadwch olwg am adolygiad o'r, or sgidiau yna. E, gobeithio newn nhw job dda i fi e, ar y ffordd lawr e, y consti rwan. E, un peth, e, da ni wedi dechrau fel um, teulu wrth fi o'r ynsi. Wedi rhyw um, her fach deuluol. E, chi'n gweld, y maf ienga yn y cefndir yn fan hyn. Da ni'n gwneud e, digosod her kilometr bob dydd.

Ond na, dwi'n meddwl mae'n bwysig uh, trio cadw'r plant wedi diddori a chi. Ac, um, ie, yeah, mae kilometr llai na beth i Junior Park Run, ddim yn bell o beth i bellter Junior Park Run, sy'n rhywbeth maen nhw wedi arfer rhedeg yn weddol rheolaeth. Ac uh, ar hyn o bryd, mae pawb yn mwynhau, ond, um, ie, yeah, dwi'n i'n pa mor hir wneud y novelty bara. Wel mae'n bnawn dy syl a ni'n recordio'r um, rhan ola o'r vlog diweddara yma am y penwthnos yma. Um, dy syl yn golygu diwrnod rhan hir, felly mae'n ddiwrnod godidog yma yn Aberystwyth. Felly eisiau allan fel gynnar i wneud yn rhan hir. Um, fel dwi wedi bod yn cynghori, eisiau fynd am rwt um, unig, lle fyswn i'n gweld lot o bobl, um, out and back, a ni angen gwneud uh, 2 awr 45 munud i sticio at y cynllun, uh, y cynllun hyfforddi marathon, a dwi wedi penderfynu i ddal ati efo'r cynllun yna neu hyd nes gorffen y bloc. Um, ia, teimlad y bach yn gymysg achos o'n i i fod yn rasio pen wythnos yma yn um, yn rheedr, ond ar ras 30 km yn rheedr. Um, uh, yn arfer bod yn un i gen milltir, ond uh, chydig yn llai ebyn hyn. Um, dyna ffodus, gatho nhw i hyrio, wrth gwrs, fel, fel popeth arall. Um, felly, e, teimlad bach rhyfedd uh, bod hwnnw ddim yn digwydd. Ond, eisiau gyfuno rhyw ddau rhan y ddau run hir mewn ffordd, um, sef yr un um, uh, oedd yn mynd i gynnwys, wel, o'n i fod yn ei 245 munud a wedyn o'n gynnau run hir arall yn wrthos diwetha, siwr o fod oedd hwnnw, um, lle o'n i'n mynd i daflu ymdrechion. Mae un o'r plant newydd dynnu'r gol ffwtbol uh, ar ben ei hun. Os ydych chi'n weld o'n lwco. Ta waith. Um, Deitho allan rhywbryd, mae'n siŵr. Uh, ia, felly, uh, nes i wneud uh, chdig o ymdrechion uh, ar, ar cyflymder marathon i mewn yn ail hanner yr as, yr um, run, sori. Um, pan mae'r amwni pan coesau di, di blino, um, bod chi'n gallu gweld, ydych chi'n gallu dal um, y cyflymder marathon yna. Felly, ie, yeah, thyn oce, okay, dig gwir. Um, Nes i weld pobl allan am rhyw bedwar lle pump ar ei beics, cwpl o gerddwyr, um, ond pawb yn amlwg yn barod iawn i gadw'n glir o'i gilydd. Um, a dyna, dyna di'r byd da ni'n mynd i fod yn byw yn efo am yr wythnosau nesaf, a mae'n debyg. Um, dwi wedi syni, nes i, nes i nôl am y dre a, a nes i just oedd gynnu bach, oedd gynnu rhyw ddeg munud, o'n i'n ddeg munud yn brin. Felly eisiau am y prom, ond fi yn iawn, nes i weld bod hi'n brysur iawn ar y prom, felly nes i, nes i droi o'na um, a mynd am, am lôn tawelach, lle fyswn i'n cadw'n glir o bobl. A dwi'n meddwl dyna di'r neges, de, mae ma, chi, ma, mae'n bwysig bod ni'n mynd allan i wneud ymarfer corff ac yn cael awyr iach. Um, ond mae rhaid ni fod yn gall ac yn ddoeth am um, y ffordd da ni'n neud hynny. Ac ia, jyst meddwl am bobl eraill, ond hefyd bod yn ymwybodol o'r ffaith bod ni angen chod, dal i, i drio wneud rhai o'r pethau da ni'n da ni di harfer gwneud. Um, ac, a gobeithio, chi, gobeithio bydd pethau'n dod nôl i normal yn weddol, yn weddol fian. Um, Ie, yeah, felly dwi'n meddwl mae hwnna rhan, rhan hiraf i bosib ond cyn, um, cyn dyddiad yr marathon, a be dwi yn bwriadu wneud eich ydi gwneud marathon llawn neu'r bellter beth bynnag o gwmpas um, o gwmpas dyddiad uh, penwthnos oedd Llundain i fod felly. Um, felly dyna, dyna dwi'n cynllun ar hyn o bryd. A uh, dwi'n newydd hefyd wneud her 1 km y teulu, o'n i'n anghofio am hynny pan o'n i'n neud yn rhan hir. Felly, um, ia, dwi'n dwi, dwi, dwi brain iawn o bellter marathon heddiw rhwng, rhwng y ddau beth. cyrraedd. Ond um, yeah, o leia mae'r ma gwanwyn yn amlwg wedi cyrraedd. Mae yna ddigon i wneud yn yr ardd, dwi'n siŵr, gan bawb. Felly, mwynhewch y tywydd braf tra bod y gynno ni a mwynhewch drulio amser efo'r efo teulu. Dyna ni, over and out am y tro.